m'anom ne sɛ, Akwadaa no, ɔnyɛ akwadaa papa. Onwiri nyinaa nom. Ɛmyɛ me nwanwa sɛ ɛɛ Stonebwoy de ne ho hyehyɛɛ saa akwadaa wei sei. Ara skit na abofra koraa yɛ day present a ɔde ne ho hyehyɛɛ no, ɔde ofon maa no na ɔfegyete. Sɛ yɛfrɛ wo Andra mɛboa. Adi thirteen years nokorɛ bɛ na wɔ mu.
Na yɛsɛ dɛ ɔmo ka na ɔmo boa.
Akwadaa no yɛ hwan na ɔba na ɔbɛba ne nan mu toto hɔ. whatever you shouldn't do it mm. you shouldn't Ob mm. you're compromised. Oh, saa bere kɔnkɔnko TV so nneɛma mu nyinaa akɔ aba, nsɛm adi ade, nkyekyɛ ebu mfumpaa ne ɛsɛ kutuu sɛ bam. Nyɛ asɛ nketewa ne ɛ, ɛ asosɔ asosɔ ne amiamia sɛ kutuu sɛ bam. Na yɛkɔ asɛm ahu apa so, ɛ assistant headmaster bi ne ɛ Kane West Senior High School akɔ nwoma nwoma akwadaa ketewa. Ah, yɛ, yɛ, yɛ fefeefe ne moma so, ne kiki da ne hwene soɔ, hyɛ ne patia nso, nwuma nwuma nkwadaa boɔ wɔn sɛ dwie. Na foforɔ nso asan so apue mɛ wɔ frama ntam mu baabi a ɛno nso yɛgu so ɛyɛ nhwehwɛmu. Na wei na asɛm yi ɛnwoo yɛ abaayɔ yɛ kaa sɛ ɔyɛ mine na ɔwɔ sua. Nanso so me kasa yi, ɛneɛ assistant headmaster yi a yɛkyerɛ mu a berɛ ɔno ɔno ɔkɔ sukuu ne yɛfrɛ no stone boy. Stonebwoy na ne ho aba asɛm ho no, na ɛno na abaayewa no bɛkyerɛ mu de akyerɛ nsɛntwerɛfoɔ sɛ, Onsua, wanyini paa. Wanyini. Na asoafoɔ mmaa yi bi a ɛwɔ ɔman yi mu akasa de afa ho sɛ ɛntwa yie, nanso abɔfra no ankasa akyerɛ mu sɛ wanyini. Thirteen na yɛse ɔwɔ no, ɔno ɔwɔ nineteen years, nti ɔnyɛ akwadaa, onsua. Na ɛno na Child Rights International Owura Bright Appiah nso ne enuanom Peace News adi nkɔmmɔ a wɔn nso kyerɛ mu yɛ a ɛnyɛ sɛ panyin a ɛnte sɛɛ wɔn bɛfafa yɛn nkwadaa nketenkete yi na akɔ akɔfa nsɛm ho aba nkwadaa a yɛtu hia kɔhwe wɔn diem na yɛbɛkɔ no na kyɛ sɛ ayɛ sɛ basaa ayɛ sɛ sakate yɛmpɛ no saa nti wei ne deɛ ɛnyɛ adeɛ ɛtwa yi adeɛ nyɛ a ɔsi ɛnyɛ abusua nsɛm deɛ wɔawɔ ne tua bi retwa gu paa

Assigned masters bi nyɛ, tikyafoɔ nketewa bi nyɛ, even koraa national service foɔ no a aba sukuu hɔ no bɛkyerɛ adeɛ, internship foɔ nketenkete no, oh my, awerɛho. Nti no, Nyame nnom yɛn na ɔmmoa yɛn na nkwadaa yi nyɛ nkwadaa nko, the lesson me nim ne sɛ, akwadaa no ɔnyɛ akwadaa papa, ɔnum wii nyinaa nom. Ɛmyɛ me nwanwa sɛ eh, Stonebwoy de ne ho hyehyɛɛ saa akwadaa wei sei. Ara skit no abofra koraa yɛ day student. a ɔde ne ho hyehyɛɛ no de ofon maa no no ɔfi Gypsy. Head boy yɛfrɛ no Stone Boy. Eh oh ɔwɔ poku are saa na ɔmo frɛ. Oh ɛyɛ ɛyɛ asɛm a yɛn yɛn hyɛ da ɛngye no dada saa because eh ah baabi a yɛkyerɛ nkwadaa adeɛ deɛ ɛyɛ adeɛ a ɔman no ankasa agye atom sɛ saa nteɛ saa beaeɛ no na yɛde bɛtumi de atete yɛn nkwadaa. Enti sɛ biribi kɔ so wɔ saa environment no na ɛmmoa nkwadaa no adesua anaasɛ ɛtua wɔn fa ho gye so a, ɛyɛ adeɛ a yɛte a yɛdi akyire because asɛm no aba no, this is not the first time a aba anaasɛ the way a ɛkɔ so no, ɛdɔɔso pa ara because a lot of children a ɛwɔ, wɔwɔ secondary schools anaasɛ even JHS koraa no, they go through some of this ordeal almost on a daily basis. Nsɛm no bi wɔ hɔ koraa a yɛadi akyire pii a wobɛkɔ na afei deɛ wobɛkɔ na wobɛhu sɛ District Director of Education wa transfer teacher no kɔ because there are number of cases aba yɛn hɔ a yɛ handle nti no ɛyɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ yɛsosɔ so nanso ɛba yɛn ɛba yɛn yɛn hɔ a yɛdi akyire. na baabi a ɛsɛ sɛ mmara no yɛ de to no na yɛde ato, ma ɛnyɛ ade a ɛsɛ sɛ esi anaasɛ ɛnyɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ no tra daa saa. Ɛsɛ sɛ yetumi tu anammɔn na yɛhwɛ ɔkwan a yebetumi afa so a yɛn nkwadaa ahofa ahude no bedi mu wɔ yɛn sukuu mu. Ɛyɛ a ɛdɛn na ɛyɛ a mode hwɛ sɛ ebia deɛ ɛkɔɔ so no nni kwan sɛ ɛkɔ so saa? Mohwɛ sɛ so far as a akwadaa no yɛ student nko ara deɛ, ɛmfa ho ne mfie a wadie no, Sɛ yehu sɛ ɔne ɔkyerɛkyerɛni anaasɛ head teacher reyɛ biribi sei no a, na kyerɛ sɛ ɛntwa yie. Mohwɛ age no a anaasɛ moka ne nyinaa bom sɛ so far as ɔyɛ student nko ara deɛ, ɛnni kwan sɛ biribi sei kɔ so. Yoo, wei deɛ sɛdeɛ wokaa no ara na the first point of call no yɛ sɛ so far as akwadaa no yɛ student no, the relationship between the teacher ne akwadaa no, ɛsɛ sɛ ɛwɔ at a certain level. Ɛna in all intent and purposes no, Akora no sɛ bi wɔamma hɔ sɛ ɔba abɛsua ayi how to develop a sexual relationship, ɔba hɔ sɛ ɔba abɛsua adeɛ. Ɛna wo tikyani no nso no, woyɛ professional teacher nti no once a yɛde wo ato nkwadaa ano a sɛ ɔkyerɛ wɔn adeɛ no deɛ, yɛn mmara mu no nso no, mmara no de biribi a yɛfrɛ no standard of care de ahyɛ wo nsa sɛ professionally no, ɛsɛ sɛ wo handle akwadaa no in such a way sɛ ɛhaw bi amma no ho anaasɛ wo ntake advantage wa koraa no ho ne adeɛ nti ɛno nso yɛ adeɛ a yɛde measure na the third one nso a yɛde measure ne yɛ sɛ within the environment no ankasa no broni fo wɔ baabi a biribi a yɛfrɛ no safe guarding policy mmra bɛn na ɛ guide environment no a ɛbɛma teacher ni ntumi ntake advantage of akwadaa ɛnyɛ nea ɛsɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no no nti wo ka saa nneɛma no nyinaa bom a Ɛno na ɛbɛkyerɛ sɛ sɛbi o, nea tikyani no ayɛ no anaasɛ ɔkwan a tikyani no fa so a ɔne akwadaa no redi agorɔ bi a ɛnkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɛboa n'adesua no, yɛde yɛde adi no. Enti saa nneɛma no nyinaa wɔ hɔ a, megye di sɛ, sɛ woka bom a, Ɛnna ebetumi ama mpɛmpɛnsoɔ no a yɛresi so seesei a no yɛ yie because mete sɛ nkurɔfoɔ ka sɛ akwadaa no wadi ɔno wadi age bi ɛnna akwadaa no ankasa na consente ansa na teacher no yɛ saa nneɛma no but once it's a school and you have a relationship with akwadaa no in terms of a professional relationship no deɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wontumi nyɛ especially where akwadaa no fall below the age of eighteen years no deɛ ɛnsɛ sɛ wotumi yɛ nneɛma bi de tia akwadaa no. Ok, enti yɛmfa no sɛ wei no sɛ ansi wɔ head teacher no office, ansi wɔ sukuu mu hɔ baabia na ebia ne fie anaasɛ abɔnten baabi a, ɛno nso so no mo mo mohu ne sɛn? Sɛ wei no sɛ woka sɛ so far as ɛyɛ sukuu mu hɔ no nko ara deɛ ɛni kwan sɛ ɛtumi ɛba no saa nti what if sɛ ɛyɛ still teacher and student affair but wei no ɛnyɛ sukuu mu hɔnom, abɔnten, ɛno nso ɛ? Yeah, wohwɛ yɛn mmara mu a, Akwadaa bɛtumi ama the consent to some of these things at the age of sixteen years, na ɛno no yɛ ayi a ɛbɛtumi ama tikyani no aka sɛ oo sɛbi oo merekɔpɛ no wɔ abɔnten na ɔpene ne yɛkɔ fie ne yɛkɔyɛ biribi a, ɛne deɛ me ne akwadaa no ntam asɛm. But the next question a ɛsɛ sɛ wobisa ho ne sɛ, sɛ sɛbi me mewɔ abɔnten na mahyia akwadaa bi, menkyerɛ akwadaa no adeɛ, menya no hwɛ na mahyia no wɔ abɔnten na ebia me feel sɛ me ka ɔbɛte aseɛ ne yɛakɔ akɔyɛ biribi a, ɛno no the level of ɛyi a yɛde bɛka ho no ɛnhyɛ da nyɛ yie as compared to teacher ni no because ɛnyɛ school na akwadaa no aba sɛ ɔba abɛsua adeɛ a anka teacher ni no ɛnyɛ adeɛ a Ɔkɔ akɔhu akwadaa no wɔ baabi sɛ ɔkɔ akɔte ne stress o, yɛnyɛ no wɔ sukuu mu o, yɛnkɔ nkɔyɛ no wɔ fie. That is why a the basis for the judgement no whether yɛyɛ no wɔ sukuu mu anaasɛ teacher no pɛ sɛ ɔkɔyɛ no wɔ fie no will be sɛ what is your professional relationship with akwadaa no you know to be able to say sɛ wopɛ sɛ woyɛ eyi. The second one no nso ne sɛ, sɛ let's even assume sɛ akwadaa no apene ɛna ɔne wo teacher ni no ɔne no akɔ fie na akɔ akɔyɛ koraa a, under what circumstances na ɛma akwadaa no peneeɛ? Saa nneɛma yi no nyinaa bɛtumi adetermine to know sɛ act no a wayɛ no ɛyɛ ɛyɛ ne kwan so anaa but once you are a professional teacher whether wokɔyɛ no wɔ fie anaasɛ wokɔyɛ no abɔnten a yɛkye wo nko ara deɛ a mmara no ne wo bɛtumi adi ama no ayɛ yie as compared to sɛ obi a ɔnkyerɛ adeɛ a wakɔhyia student bi a ɔpɛ sɛ ɔne no yɛ biribi a akwadaa no ankasa apene so ama no. Nti no, the basis for which a yɛde bɛ measure teacher no yɛ one, ne profession ne profession, ɛna two nso yɛ the standard of care no a mmara no de ahyɛ ne nsa no. So if there is a breach of all these things a, eh, ne nyinaa no yɛbɛtumi de so bɔ no abɔ teachani no a, ɛn ɛnky ɛmfa ho baabi a eh, sɛ ɛsi wɔ ne fie o anaasɛ ɛsi wɔ sukuu mu. Hey, ɛɛ, ɛnkyɛ biara mɛgya wo, na mepɛ sɛ mebisa wo deɛ ɛtwa toɔ koraa, enti ɛba no sei no a, asotwee no ɛrebata mmara no ho no, ɛyɛ ɔkyerɛkyerɛni no nko ara na ɛbɛkɔ atia no anaa student no nso ɛ, yɛbɛtwe no aso anaasɛ yɛbɛyɛ no dɛn?
Baabi a yɛwɔ seesei ara sɛ ɔman no teɛ, ɛɛ, tikyani no na asotwee no dodoɔ no ara bɛkɔ no so, in a sense sɛ, ɛɛ, dɛ, ade ko a yɛde bɛ. Gyina so de ɛyɛ tikyani no nea ɛyɛ sɛ yɛyɛ no yɛ wɔn professional code of conduct no. Ɛno ne home a yɛwɔ hɔ. Ɛna yɛwɔ children's act no nso nti no sɛ yɛwɔ children's act no mu na kyerɛ sɛ nea papa no yɛeɛ no is a criminal offence a ɛne deɛ yɛbɛtumi de action aba against papa no. But ɛba sɛ ɛɛ yɛgyina so de ahwɛ akwadaa no nso ho asɛm aka a, ɛno na ɛbɛhia sɛ anka yɛbɛnya a safeguarding policy wɔ yɛn sukuu mu. Na saa safe guarding policy no nkɔ mma teacher ni no nko ara, ɛkɔ ma nkwadaa no nso because there is a way that as a student you'd also have to respect anaasɛ conduct yourself wɔ school mu ɛna there is a way that the teacher must also eh, conduct him or herself wɔ school mu. Nti either way no if there is a breach of that safe guarding policy no a, anka ɛsɛ akwadaa no nso tumi nya punishment anaasɛ ɔnya reform bi a ɛbɛtumi ama akwadaa no behaviour no eh, yɛbɛtumi a correct no, but in this particular instance no deɛ, ɔman no ankasa yɛnhyɛ da nni safeguarding policies wɔ yɛn sukuu mu, nti wokɔ eh, as, eh, sukuu bi te sɛ wei a, ah, sɛ Pentecostfoɔ na ɛwɔ mu ne sukuu no, Presbyfoɔ na ɛwɔ mu ne sukuu no, anaasɛ Methodistfoɔ a, you will see sɛ the disciplinary action no, it, it varied from one school to the other, ɛno nso ɛmma yɛnhu ɛso yie papa, nti anka ne papa mu a, a yɛpɛ sɛ yehu akwadaa no so fa ahude anaasɛ yɛbɔ akwadaa no ho ban anaasɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɛnyɛ a yebetumi de mmara kakra awe no no, yɛn nso yebetumi ayɛ no bɛkyerɛ ansa anka yebetumi a introduce the safeguarding policy no. But the way a ɛteɛ seesei a no deɛ, ɛɛ, soboɔ biara no yɛde bɛbɔ tikyani no anaasɛ ɔpanyin a ɔde akwadaa no afa saa kwan no so. But ne papa mu ankasa no koraa no anka ɛsɛ anka akwadaa no koraa nya psychological support but the way ɛteɛ no unless sɛ a voluntary person bi adecide sɛ ɔpɛ sɛ ɔ provide that service no but ɛnyɛ biribi a wobɛtumi a enforce. Nti as we speak now ne deɛ. Tikyani no na ne ho aba asɛm na mmara na ɛwɔ hɔ no nso no ɔno na ɔbɛ feesi. Yɛwura Bright Appiah yi, Kwabena abam ketewaa bi. Ayi, aha, deɛ asie no, te sɛ deɛ yɛn nyinaa yɛnim no. Me koraa deɛ fiti berɛ asɛm no baeɛ no, na mempɛ sɛ mɛka bi kyerɛ sɛ barima animguaseɛ wɔ ɔbaa nsam no yɛ ketewaa bi. Ɛbɛtumi ato obiara nso. It's unfortunate. And morally nso, tikyani deɛ. But menim sɛ wode w'ani adi akyire a, nkwadaa nketewa tumi sɔ camera si wɔn so. Ɛbi koraa yɛ 12 years, 13 years. Fourteen years tumi sɔ camera sɛ wɔno wayɛ ready bra bra bɛ bom ɔse bom mepɛ sɛ wo bom ma no ka me five five five cedi mɛgye ten cedi mɛgye sɛ wo kuta twenty cedi deɛ a mɛ mɛmo wa bom mu aa deɛ wo pɛ. Yɛwie sukuu yɛreba, obiara nsɔ ne kunu mu yie, yɛreba abɛgye, we go scatter them, we go scatter all of you video, fourteen, fifteen, sixteen, ebi koraa yɛ thirteen. Enye wɔn ara brɛbrɛ ama amane ama, enye wɔn ara na ayɛ a wɔsosɔɔsɔ saa nnoɔma yi so ma ɛkɔwie baabi a ayɛ awie. Mm Kwabena ɛyɛ nokorɛ nea ɔka no no ɛyɛ nokorɛ paa on the basis of morality no deɛ eh we can we can discuss it but ɛba mmara mu a nea akwadaa no ka no mmara nnim o nea mmara no nim sɛ akwadaa no sɛ wadi twelve o ɔndi ɔndi sixteen years deɛ Nea akwadaa no bɛka biara no, sɛbio, is not a license for you to say sɛ wopɛ sɛ ɔne no kɔyɛ biribi. Deɛ ɔbɛka deɛ ɔbɛka, ɛno no we can discuss it at the level of morality anaasɛ behaviour a ɛnyɛ papa. But ɛba legal context no deɛ a, akwadaa no a ɔka sɛ bra bra no, ɛsɛ sɛ wo a wokɔ no na ɛsɛ sɛ wohu sɛ akwadaa no a wokɔ no a ɔka saa nsɛm no, wadi sɛn anaasɛ akwadaa no age bɛn na ebia wo nso wo ne no bɛtumi ayɛ biribi. Enti no, ayɛ sɛ fidie, ayɛ sɛ yɛaso mfidie ama wo a, ɛɛ, wode brɛbrɛ, wo, wode wo ho akɔ akɔhyem. Wode wo ho kɔhyem sɛ kensan animguaseɛ no sɛdeɛ woka no no, wo so na ɛbɛba. Enti no, da biara meka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ, ɛyɛ a sɛ wone akwadaa redi agorɔ na ɔnndi eighteen years and above a, hwɛ wo ho so yie because it's, ɛyɛ danger zone. Don't take it for granted sɛ sɛ bi akwadaa no wabobɔ yie anaa ɔnim kasafo ka nti no obetumi aka kasa bi nti no wo nso wonnim sɛ akwadaa no onim nea ɛkɔ nti wo nso wokɔdi akyire a wanhwɛ animguaseɛ na ɛbɛba no wo na ɛbɛka wo nti no nea nkwadaa no ka deɛ is not the measurement anaasɛ ɛnyɛ license ɛne ɛbɛtumi de gyina so ɛka sɛ yɛyɛe. But ade baako a ɛno nso kyerɛ kyerɛ yɛn no ne sɛ, society is gradually deviating from the normal behaviour we expect from nkwadaa. Because sɛ for akwadaa to put camera wɔ ne so sɛ ɔde reyɛ saa video no, then you should know sɛ ne behaviour eh, deviation from ne behaviour no akɔ akyire papapapapapa. Nti no if you are getting to that level no a, it should just give you the the hint sɛ, Baabi a yɛn nkwadaa no suban adu no, yɛanhwɛ yie a, daakye ɛde ɔhaw bɛbrɛ nkwadaa no na ɛde bi abrɛ ɔman no. Ba nea wɔka no deɛ, wokɔdi akyire a, woanhwɛ a, animguaseɛ na ɛba, wo na ɛba abɛsoa wo.
Owura Bright Appiah, mennim sɛ nka yɛn nyinaa se ɔman yɛbɛtumi adwendwene ho na yɛahyɛ mu bio mu age no because sɛ wokɔ Central region ɛhɔ deɛ me die mu a nti me nim eh, twelve years wawo, thirteen ɔwɔ mma two, fourteen eh, fourteen koraa deɛ ebi koraa wɔ mma three ɛnna obi adi thirty koraa yɛ so ɔyɛ abrewa wokɔ hɔ nom a nkwadaa nketenkete nketenkete nketenkete ne ba hyɛ n'akyi nti me nim sɛ society no bɛhwɛ na saa mmara no. Yɛadaandaa mu kakra ɔse yɛasakyera mu ɔse yɛnnyaa no saa nso na yɛnkasa nkyerɛ yɛn mma o. Mennim deɛ mobɛka afa ho. Ah Kwabena ayi age deɛ ne deɛ sɛ wode ɛkɔ mmara mu a eh da biara meka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ time a yɛ pass children's act no parliament yɛ a lot of debate on the children's act na wokɔ Hansard no mu na wo readi nea ɔmo ɛma ɔmo gyina so de yɛɛ saa deɛ no a ɛyɛ purely because of saa issues no a wo raise no because in the context of certain traditional areas no wɔn bɛtumi aware wɔn bɛtumi aware akwadaa ebi wɔ hɔ koraa yɛbɛtumi de wowu akwadaa no a yɛbɛ obi bɛtumi de ne nsa ato akwadaa no so ɔpɛ sɛ ɔware no ɛno na mmara no ka sɛ sɛ woyɛ no saa no a woanhwɛ yie a nkwadaa no education no ɛbɛha wɔn. Nti no that decision from the cultural perspective no was measured against the right to education of every child in Ghana. Ɛno nti na wo hwɛ debate no a the former speaker of parliament, ɛyi yɛ speaker of parliament now no koraa contributed to that debate no. A lot of people contributed to it. Ɛno nti na ayɛ sɛ yɛmfa nsi a yɛmfa nto a yɛmfa nsi a saa na ɛba bɛduru yɛ wɔn determine ɛde sɛn 16 no as a consent age for sex na marriage ankasa deɛ ɛyɛ above 18 years. Nti clearly no Eh se yɛpɛ sɛ yɛ revisite that particular ayi no nso a, ɛndeɛ we should be able to find reasons a ɛbɛtumi aboa yɛ ama yɛaka sɛ oh ɛndeɛ yɛyi afi sixteen no de akɔ eighteen anaasɛ yɛyi afi eh sixteen no de akɔ thirteen anaasɛ yɛde kɔ twelve. Na wohwɛ certain areas nso a like wohwɛ Cape Coast anaa memfa no sɛ wohwɛ yɛayɛ research bi a ɛkyerɛ sɛ wɔn a wɔte mpoano nyinaa no wɔn wo nkwadaa no wo ntɛm. Memfa no sɛ mmaa no wo ade at early stages nti ɛyɛ adeɛ a we are investigating sɛ why is it the case sɛ wofa mpoano no nyinaa fi Takorade ɛba Cape Coast ɛbɛpue ɛdesɛn ɛɛm ɛdesɛn Bɔtiano hɔ fa nom ɛba bɛdu ɛɛ ɛdesɛn ɛɛ Prampram hɔ nyinaa no Jamestown hɔ no nyinaa no wohwɛ a Wɔn a nkwadaa na wɔwɔ hɔ no nyinaa no, they give birth at early stages. Ebi wɔ hɔ koraa wobɛhwɛ a whole generation na wɔn nyinaa yɛ nkwadaa. Ne ne maame yɛ akwadaa, nea ɔtɔ so nso yɛ akwadaa, ɛna nea ɔtɔ so no nso asan awo a ɔno nso yɛ akwadaa. Nti no akwadaa bɛyɛ grandmother ama another akwadaa. Nti no ɛno no deɛ me feel sɛ ɛyɛ social issue a akyi ɛhwɛ mu nti yɛyɛ investigation to be able to do that but I think sɛ as a country no yɛn a na yɛyɛ mmara no yɛ feel sɛ ɛbɛdu mpɛmpɛnsoɔ bi no ase yɛbɛhwɛ age no ho asɛm aka yɛnhwɛ ne yɛnka na baabi a ɛsɛ yɛde yɛde to no a ɛbɛboa yɛn nkɔraa fo ahodie anaasɛ ɔmo best interest will be served no ɛɛ yɛbɛtumi ayɛ.
Ɛnna ano koraa sei na eh, midwife bi a na menim no wɔ se yɛma no akwanya no anka wɔ educate yɛn kakra. ne ɔno koraa kyerɛ sɛ ɛnnɛ because of yɛn nnuane, yɛn lifestyle ne nneɛma asesa kakra. Ɛnnɛ akwadaa bɛyɛ ten years wabu ne nsa, nine years wabu ne nsa. Wɔrekɔwo nso a wɔmmrɛ. but thirty years no de kura yɛ nananom yi sisi a wadi thirty years de kɔ a ne yɛ frɛ wo yaanom ɛɛ wɔn kɔ wo a wɔn brɛ ne wɔnya fibroid na wei da ha na wei da ha na wei da ha afei na awoɔ no ho ayɛ dennennen ne nnompe mu nyinaa keka si ani but baabi a meka yi. Aber a Sebu Kwaaman kã se, Moree, thirteen years wɔ nyem, ɔnnkɔ hospital da, awoɔ kaa n'ahirim na ɔawo. Obi bɛda hospital saa ara, ɛno nti na na meka sɛ nka yɛbɛtumi ahyɛm bio sɛ ɔman na nsakraeɛ bɛtumi aba mu a, saa ne fa hɔ no, apomuden hɔ no na na mede reka ho yi.

Yɛn research no a yɛayɛ kyerɛ sɛ they are all below the poverty level, wɔn income levels no mboa. Nti no ɛno nso no wohwɛ no from the medic only from the medical point of view no a, woanhwɛ yie a picture no nyɛ clear papa because at the end of the day no you need somebody a ɔno nso wɔ capacity a ɔbɛtumi de atraining ne ba. Nti sɛ obi a sɛbe ɔnni akadeɛ a ɔbɛtumi de ahwɛ ne ba no nso teteɔ akwadaa no a, You can imagine the kind of generations a ɔno nso raise especially when it comes to education ne ɛdis ɛyi ɛyi ɛɛ knowledge anaa poverty nti no yɛnka ne nyinaa mmom na ɔman no nso yɛdu baabi na yɛfiri sɛ ɛno na yɛbɛyɛ ama yɛaboa yɛn a a ne yɛahwɛ so ayɛ but yɛgyina only ɛɛ science ne ɛɛ medicine so nko ara deɛ a megye di sɛ we'll be neglecting the social component of it a woanhwɛ a ɛno koraa no will be more expensive than